Wel, o'n i'n digwydd bod nôl yng Nghymru prynu, achos oedd mam wedi prynu tŷ ger Aberystwyth, a 'na'r noson nath e draethu. Ac o'n i'n teimlo, wel, wi'n cytuno'n llawn 'da e. Heblaw ar y pêl oedd 'da e, yr ymateb sarhaus tuag at Gwynfor Evans, oedd e'n dipyn o arwr gan lawer iawn o bobl erbyn hynny, yn sôn am gwastio arian ar etholiadau a'r gerdd 'na 'da e. yn mor braf oedd e cael drwy ddeiseb a beth fel Wneud sbort ar ben beth o'n i'n meddwl oedd hanfodion democratiaeth. O'n i ddim yn hoff iawn o hynny. Ac o'n i'n ffrindiau mawr hefyd, Emrys Roberts, oedd wedi gwneud gwaith mawr yn gwreiddio Plaid Cymru a'r gwerthoedd Roedd Cymreig yn yr ardal oedd di, di Gymraeg yng Nghaerdydd a Merthyr a manne eraill. Ac o'n i'n meddwl, wel, os ydych chi'n mynd i gael mudiad cenedlaethol sydd ond yn pwysleisio'r Gymraeg, ych chi'n mynd i golli trwch y boblogaeth. Felly dyna beth o'n i'n meddwl, yr oedd ardal cryfa dros cael corff ar wahân, er bod y pel, tafod yr, uh, tyngaid yr iaith, yn y pel i droi Plaid Cymru yn fudiad ieithyddol. Mae Saunders Lewis yn gweud ei hunan, wythnos ar ôl ni yn y faner, bod e'n boeni so amlwg mae yna beth adeg mewn golwg. A pan gyson ni'r fraint, allech chi ddweud, o'i gyfarfod e yn y Parc Hotel yng Nghaerdydd, dyna beth oedd e moyn, digwydd bod chi yn perswadio Plaid Cymru i droi yn fudiad ieithyddol, a ieithyddol yn unig. I ddweud y gwir, nath cynnog Davies a fi ymgais i wneud ni ym Mhwyllgor Gwaith Plaid Cymru, er mwyn gweld beth oedd y gefnogaeth, a ddwawr ddim gefnogaeth, a'r mwya hiadl yn ein herbyn ni oedd DJ Williams Abergwaun, un o ffrindiau penna uh, Saunders Lewis. Felly o'n i'n meddwl, wel ni wedi profi nawr, dyw hwnna ddim yn mynd i weithio, bod angen cael mudiad ar wahân, a dwi'n credu bod hwnna wedi bod yn fyndith mawr. Mae Emrys Roberts Misus Wini Treuthard yn ddiweddar, yn sôn fel yr oedd hollt yn datblygu ym Mhlaid Cymru, yn arbennig ar mater Tryweryn a phethau fel ni, pobl yn teimlo mai'r unig ffordd ymlaen oedd rhyw fath o genedlaetholdeb di-gyfaddawd, a oedd y Gymraeg yn ganolog iddo fe. Tra bod pobl eraill, fi'n cofio Harri Webb er enghraifft, arwr mawr yn y marn i, yn dweud doedd ddadl yn Tryweryn, un yw y ddadl Gymraeg, bod dinistrio pentre Mae gymdogaeth yn enwedig bod y pentrefi yna yn mynd yn brinach. A'r ddadl arall yw'r ddadl Gymreig, medda fe. Os oes adnoddau yn Sir Dryfal, yn Sir Feirionydd, a sdim lot o adnoddau yn Sir Dryfal, Feirionydd, werth i chi ddefnyddio nhw. Bod e'n i bob cwm os oedd e'n dod â rhyw incwm i'r sir, medda fe. A fi'n gweld y ddadl yna hefyd.